רבותי, יש דברים שהם בכלל סתרי תורה. אה, קודם כל, מיר האבן א שיעור, איך וויל זאגן א שכח פאר יואלי פאר פאר ספאנסערן מיין צעטל, און אים צו מאכן אביסל מער מסודר. און ס'שטייט נישט ממש דער שיעור, אבער ס'איז, ווייל דאס שרייבן דארף מען שרייבן נאך מער מסודר ווי מען רעדט, סאו, באט ס'איז א המשך פון לעצטע וואך, כ'האב אפילו געמאכט א קליינע באקס ביי סיכום וואס כ'האב געשריבן לעצטע וואך, און ווי ס'גייט ווייטער, און אויב ס'וועט גיין ווייטער נאך צען פופצן המשכים וועט זיין אזוי איין שיעור. און כ'האב געברענגט אינמיטן די רמב ם וואס אונז האבן אנגערירט לעצטע וואך. אויב יעדער איינער פארשטייט, און די די שיעור, די שיעור, די היסטארי פון די שיעור האט זיך אנגעהויבן די זמן, שוין נישט די זמן, שוין פארדעם, צו לערנען די רמב ם'ס הקדמה. נאכדעם אז ס'איז דא א מלחמה האבן זיי אנגעהויבן צו עוסק זיין אין עניני המלחמה, נאכדעם איז געווען חנוכה האט מען פון דעם ערגעץ אריינגעפארן אין די ענין פון היסטערי, באט אלץ איז די זעלבע ענין אמת'דיג. און די ענין איז צו פארשטיין גאט, צו פארשטיין די תורה, אמת? און די איינע פון די וויכטיגע ענינים מערק איך הכי מרכזיים יא, אלעס וואס ענק לערנען אין קרעסקאס און ווי עס הייסט דאס רמב ם אלעס איז בעצם פרישט מען אויף די זעלבע זאך. און ס'איז אלץ אבער צו פארשטיין, קודם כל צו פארשטיין די זאך וואס הייסט פארשטיין. און ווען מען פארשטייט די זאך וואס הייסט פארשטיין, פארשטייט מען וועלכע סארט זאכן מען פארשטייט, און וואס איז עס וואס די ראשונים, די רמב ם, און די פילאסאפן באופן כללי, באמת יעדער איינער, כ'מיין אז כמעט מוסכם אויף יעדער איינער, נאר יעדער איינער איז אויף זיין אויף זיין נוסח, זאגט וואס ס'מיינט פארשטיין גאט, וואס ס'מיינט פארשטיין תורה באמת. און אונז ווילן שולל זיין אסאך זאכן וואס מענטשן מיינען מיינט פארשטיין רייט? סאו לעצטע וואך האבן אונז האבן אונז האבן אונז אנגערירט די נקודה וואס די רמב ם רופט יאמיני יאמיני לעולם יא זייער א חסידישע טייטש אין די פסוק געטייטשט אנדערש פון פשוט טייטש אז לעולם מיינט אויף אייביג אז די מענטשן גייען כסדר גלייבן

באקומען די סארט אמונה, דאס איז אביסל מער קאמפליקעט, איך לאזט עס זאגן א מינוט, אבער על כל פנים די אמונה וואס אונז האבן אין די תורה, אונז משה רבינו'ש, דאס וואס מאמינים ישראל במשה רבינו, איז נישט מצד די מופתים פון קרית ים סוף פון יציאת מצרים, פון די מדבר, אלע גרויסע מופתים, פון קורח, וואטעווער די גרויסע מופתים ווייל זיי זענען נישט לעולם, און דארפסט געדענקען אז די תורה דארף זיין געבויט אויף א זאך וואס איז לעולם, רייט? די גאנצע איידיע וואס ער גייט זאגן למשל דא, דאס איז פרק ח', פרק ט' שטייט דבר ברור ומפורש בתורה שהיא עומדת לעולם, תורה איז א זאך פון לעולם. עס קען דאך נישט זיין אז א זאך וואס איז לעולם זאל זיין געבויט אויף א זאך וואס איז לפי שעה, און נישט נאר דעם, אויב די נביאות משה איז געבויט אויף מאפסים וואס זענען לפי שעה, קען דאך קומען א צווייטער מארגן און מאכן אנדערע מאפסים, ער וועט מוזן גיין מיט זיין תורה, כמו שכבר היה לעולמים. ממילא דארף זיין א סארט תורה וואס איז. יא, און אנדערע וואס דארף זיין א סארט תורה וואס איז שטערקער פון דעם, עס איז א אנדערע סארט תורה, דאס איז די ווערי אימפארטענט טינג, די רמב ם וויל בעיקר מדגיש זיין אז די תורה, תורת משה, איז א אנדערע סארט זאך ווי אלע אנדערע נביאים, אינקלודינג די הייליגע אידישע נביאים, פון קל וחומר די פאלשע גוי'אישע נביאים, אבער עס איז א אנדערע סארט זאך, עס איז נישט קיין חילוק אין כמות ווי מען זאגט, נישט קיין די זעלבע סארט זאך, נאר משה איז געווען בעסער, ער איז געווען ערשט, אסאך מאל מענטשן זאגן פארוואס איז משה'ס תורה גייען נישט מיט משה'ס תורה, ער איז געווען ערשט, ער האט עס אויסגעכאפט. ס'איז ממש, ס'איז א שאד, ווען מוחמד וואלט געבוירן געווארן פריער וואלטן זיי אלע געווען מוסלעמען, איז א שאד, מ'האט שוין אויסגעכאפט, מאכט נישט קיין סענס. נאר וואס דען? אז ס'איז א אנדערע סארט זאך. ס'איז א אנדערע סארט זאך, און די לשון הרמב ם איז, און כ'האב עס געזוכט, כ'האב עס דערמאנט, און כ'האב עס געטראפן, יא, כ'האב עס געטראפן, און כ'געדענק שוין נישט יעצט ווי, אין מורה נבוכים אין פרק סאמטינג זאגט ער אז נביאות משה און נביאות שאר הנביאים הייסט נביא בשם משיתף, אין אנדערע ווערטער די זעלבע ווארט אבער ס'מיינט עפעס אינגאנצן אנדערש, ס'איז בכלל נישט די זעלבע זאך, דאס איז וואס ס'שטייט. שם משותף מיינט אז סאמטינג איז די סעים ווארד פאר טו דיפרענט טינגס, רייט? נאו שייכות. דאס איז לשון הרמב ם, און די רמב ם אויך האט לגבי מתן תורה, דער רמב ם כמה וכמה פעמים במורה זאגט אז מתן תורה איז א סוד עצום, ער קען עס נישט מסביר זיין, פארוואס ווייל אלעס וואס ער עקספלעינט איז לויט ענינים וואס זענען נישט לעולם, לויט געווענליך ווען אונז רעדן וועגן נביאה רעדן אונז פון זאכן וואס זענען צייט צייטווייליגע זאכן, און וויבאלד נביאת משה וואס איז הר סיני איז די זעלבע זאך, דארף זיין עפעס אנדערש מילא רעדט ער נישט וועגן דעם, און וועגן דעם די פראלעם איך האב א גרויסע פראלעם ווייל יואלי וויל כ'זאל רעדן וועגן מעמד הר סיני, אבער דער רמב ם האט געזאגט אז מען טאר נישט רעדן וועגן דעם. דו טענה'סט דאך אז דער רמב ם האט מחדש געווען די גאנצע זאך פון מתן תורה. פאר מתן תורה, פאר הרמב ם בכלל נישט געווען מתן תורה. דאס האט מתן תורה, זייער גוט, אבער ער האט עכט א פראבלעם פון רעדן וועגן דעם. אנדערע ווערטער, ער רעדט פון דעם כמעט בדרך שלילה אסאך מאל, אזוי ווי וועגן גאט רעדט מען בדרך שלילה, און זאגט וואס ס'איז נישט, ס'איז נישט דא, ס'שטייט נישט דא דער לשון, ס'שטייט אין. און מורא נבוכים און איר קענט חזקה מען דארף קויפן א באנטש פון מורות מיט קענען ווייזן זאכן אינעווייניג דארף טרעפן א רעכע ווערזשן וואס? אה אה סאו יעצט יעצט פרעג איך פרעגסט דו א פשוטע קשיא א גוטע קשיא אה דאס איז א זייער פאני זאך צו זאגן ווייל אונז זאגן דאך דא אז מעמד הר סיני איז די קלארסטע פשוט'סטע זאך פאר דעם איז עס שטערקער פון אלע אנדערע זאכן און דא קומט יצחק און זאגט אז ס'איז א ריזיגע סוד דער רמב ם זאגט אין די הלשנות איין בלאט ער זאגט ער זאגט עפעס א שטיקל ווי עפעס א זאך וועגן מעמד הר סיני אין סוף זאגט ער דעטס אלל איי קען טעל יו, כפי אי אפשר להיכנס למעמד הנבחר ההיא יותר ממה שהכנסתי, עפעס אז געדענקסט אזא לשון? אין סוף פון עפעס א פארום. טא נישט, איך קען נישט רעדן מער פון דעם, ס'איז ממש, ס'איז זייער א איידעלע זאך, זייער א סיקרעט זאך. הער אויס. הער אויס, הער אויס.

ווייל דאס גייט אונז אביסל סאלוון, אביסל ברענגען נענטער צו סאלוון די נקודה. דארפסט דאך פארשטיין א יסוד גדול. ווען דער רמב ם רעדט פון מעמד הר סיני אין משנה תורה, רעדט ער נישט פון א מעשה שהיה. אונז האבן גערעדט אפאר מאל ביי די שיעורים, כ'דענק נישט אויב כ'האב עס געזאגט דא, אונז האבן גערעדט אפאר מאל, איך וויל זאגן עס איז א הלכה. ס'איז א הלכה און נישט א מעשה. אין אנדערע ווערטער, אונז האבן גערעדט אין אפאר שיעורים, איך געדענק נישט אויב איך האב עס געזאגט דא, אין די שיעורים אין לעיקוואד האב איך עס געזאגט מער קלאר, אז די רמב ם איז לכאורה, וואס איז די יסודי הדת? רייט? די רמב ם האט הלכות יסודי התורה, צען פרקים הלכות יסודי התורה. וואס זענען די יסודי הדת? אקעי, אז עס איז דא א גאט, עוועריטינג סטארטס פרום דעיר. אז עס איז דא נביאה, גארנישט הערט זיך אויף דא, נאו די סטעפ טרי העז טו בי, עוועריוואן אנדערסטענד, סטעפ טרי העז טו בי, דער איז א גאד, און ער איז נביא ענד. און טעלס אס וואט טו דו. און געב אס די תורה.
זה התורה, זוי איז התורה, אזוי ווי עס שטייט אין די אכטע עיקר. די תורה, די ספר תורה וואס דא אין ארון קודש, האט דער אייבערשטער געגעבן. יענער אייבערשטער וואס האט נביא, לאמיר זאגן על ידי משה, נישט על ידי משה, די משה איז א ליטל פאני פארוואס איז אזוי וויכטיג. ער האט געגעבן די תורה. ס'וואלט געדארפט שטיין אז מיסודי התורה, לאמיר זאגן נאך די די דריטע יסוד, לאמיר זאגן, לאמיר שוין זאגן אז מען מאכט קודם מציאות השם נאכדעם מציאות הנבואה, פרק ז', פרק ח' וואלט געדארפט זיין, ועושי העיל שאתנא בנוסח לוני תורה, בשנת כך וכך ויום כך וכך נפתחו השמים, דאס איז א לשון פון יחזקאל, אבער די לשון וואס מען זאגט אויף מעמד הר סיני אויך, יא, ויעבוד וירד ה' אל הר סיני, יעדער האט געליינט די פרשה לעצטע וואך, ונשא אנני את התורה, אדער איך האב שוין געזאגט אסאך שיעור בדרך אגב, איך מאך נישט קיין ליצנות חס ושלום, איך זאג וואס איז נישט געווען, קודם כל איך קוק איך האב היינט געשריבן פריער, אקעי, איך מאך קיינמאל נישט קיין ליצנות, אויב ענק מיינען איך מאך ליצנות, דאס איז א טעות סופר, דאס איז תלמוד תורה כז ו, הייבט זיך נישט אן.

איך האב שוין גערעדט אז אונז האבן גערעדט ביי די שירים אז אונז האבן גערעדט אז אז ס'געווען באמת אין פרשת משפטים וואלט געדארפט שטיין די פסוק און ס'שטייט נישט ס'שטייט נישט קיינמאל נישט אפילו די הקדמה וואס איז בעצם ממש דאס דאס איז די קלאוסעסט טינג טו היסטארי די הקדמה וואס אונז האבן געלערנט וואס אונז גייען נאך צוריק גיין צו לערנען מער בעיון און מער בעומק יעדע פרט די וואס דער זאגט רמב ם משה רבינו קיבל מהקדוש ברוך הוא בהר סיני די מצוה די פירושים ס'שטייט נישט א מעשה ס'שטייט א הלכה זאלסטו וויסן אז ס'דא אין די תורה אזא סארט זאך וואס הייסט קבלת התורה ס'איז א דין איינע פון די ענינים פון תורה איז קבלת התורה, זאלסטו וויסן אז דאס אינקלוד תורה שבעל פה, עס אינקלוד פירושי המצוות, אבער ס'שטייט קיינמאל נישט בתור מעשה שהיו, און אפילו אסאך, הער אויף איך גיי דיר שוין זאגן, אז עס שטייט קיינמאל נישט, ס'שטייט קיינמאל נישט, איך זאג א הערה וואס וואס ס'דארף ס'דארף דיס נידס טו מעיק יו א ביג קוועשאן מארק, ס'שטייט נישט קיינמאל אין גאנץ משנה תורה שטייט נישט אז משה רבינו האט געשריבן די תורה אדער געגעבן די תורה, איך ווייס מיט דעם? שוין געזאגט. ס'שטייט אין ערגעץ נישט. אין די תורה, אין די חומש שטייט עס, אין רמב ם שטייט עס נישט. אין די תורה צו ס'שטייט האט מען גערעדט אז, אבער כ'האב עס שוין געזאגט דא, ס'שטייט נישט, רייט? ס'איז א דבר פלא, ס'שטייט יא בפירוש אין אין אין אין אין ניין ס'שטייט דאך בפירוש אין אין די פירוש המשניות ואת יגלה מקרב, ס'שטייט בפירוש אין אין די פרחי שיבה אז אויב איינער זאגט אז ס'נישט מן השמים, אבער ס'שטייט נישט קיינמאל, ער לייגט נישט אראפ אזוי די יסוד התורה, און דאס איז ווערי אימפארטענט טו נאוטיס, וויי? און איך זאג, איך זאג עס איבער ווייל תיכף די וועג וואס אונז מאכן קלאר היינט. וויי? ווייל דארפסט פארשטיין אז די רמב ם ספר איז נישט קיין ספר וועגן די תורה. משנה תורה, און ביי די וועי דאס איז אויס די תירוץ פון רב חסדאי'ס קרשע, באט איי קענט געט אינטו דעט נאו. די רמב ם ספר איז נישט קיין ספר וועגן די תורה. איטס דא, ער האט געשריבן אנדערע אזעלכע ספרים, רייט? מורה נבוכים איז נישט קיין פירוש על התורה, ס'איז וועגן די תורה, סודות התורה. פערוש'ע משניות איז דא זאכן וואס איז סתם, שרייבט א עסיי. איז גיווינג יו היז אפיניאן אימפארטענט טינגס צו וויסן. ביי משנה תורה איז ווערי קליערלי די תורה. כ'האב גערעדט וועגן דעם א שיעור אדמו ר. משנה תורה איז די תורה. אין אנדערע ווערטער, וואס האט די אייבערשטער געגעבן פאר משה רבינו ביי הר סיני? ספר משנה תורה. פלאס די חומש. באט חומש מיט משנה תורה איז א סמ. יא, ווייל חומש איז תורה שבכתב. דאס איז תורה שבכתב מיט תורה שבעל פה. אבער די תורה שבעל פה, דאס איז משנה תורה. פארשטייט זיך ס'איז א סיכום בלשונוש לרמב ם, באט די תוכן ווען ס'שטייט אין פסוק אלי' אלי' אהרע ואיה שם ואתנה לך את התורה והמצוה, זאגט ת ת, טראכט דער רמב ם, דו דארפסט טראכטן, ספר זה, יענע באנד, משנה תורה, דעטס וואט יו גאט פרום הר סיני. פארשטייט זיך נישט די פרינט און נישט די לשון און נישט די פאנט, אבער די איידיע, די תוכן.
ניין, נישט וואטס גאוינג לעיטער, מען האט שוין גערעדט אפילו ווייניגער פון דעם, באט דאס איז אן אנדערע שמועס. על כל פנים, עטליסט דאס. אקעי. דאס איז זייער וויכטיג, און יעצט דארפסטו פארשטיין, אין יענע תורה שטייט, לאמיך פרעגן ענק א שאלה, איך וויל איך וויל אנקומען צו עפעס דא, אין די תורה, די תורה וואס משה רבינו איז אראפגעקומען מיט, נאך פערציג טעג, אדער וואס ער איז געגאנגען נעמען ביי די פערציג טעג ווען ער איז געגאנגען סוף פרשת משפטים אין אין הימל נעמען די תורה, איז דארט איז געשטאנען, איז געשטאנען אין יענע תורה משה קיבל תורה מסיני?
יא. יתרו איז פארט אוו דעט תורה צדיק, איך פרעג דיך א שאלה, עס איז געשטאנען פאר דעם ויכתב משה בראשית ברא אלהים אדער ויכתב משה פרשת יתרו? איט דאזענט מעיק סענס רייט? קאוז דיס איז די תורה, דיס איז נאט אבאוט די תורה רייט?

וויאזוי מאכט סענס אז ס'זאל שטיין אז גלייבן אז דער באשעפער האט געמאכט אז ס'דא א גאט? גוד קוועשן, הרב קרעסקאל עז די קוועשן, באט ס'דא א, די תירוץ איז סאמע האו הי עני סענעס, באט כ'וויל נישט געט סטאק אן דעט. אבער ס'דאס שטייט נישט אין די תורה. אין אנדערע ווערטער, לאמיר פארשטיין, ווען די רמב ם זאגט, און די רמב ם זאגט זייער קלאר כמה פעמים ווען עס שטייט תערוג מצות קיבל משה מסיני, מיינט עס נישט א מעשה שהיה אין הר סיני, אז דער אייבערשטער האט דעמאלטס געגעבן, ווייל ס'איז לאו דווקא ס'איז געווען דעמאלטס, קען זיין ס'איז געווען א צווייטן טאג, עקזעקטלי איז נישט, נישט, אקצנט איז נישט אויף די פאקט, וואס ער מיינט איז, טייטש סיני שטייט אין שורש א ג, סיני איז טייטש מצוות העומדות לדורות, סיני איקוועלס מצוות וואס זענען אויף אייביג, אין אנדערע ווערטער, די תורה וואס משה רבינו האט באקומען אויף הר סיני, איז די וועגן ווי אזוי מענטשן דארפן זיך פירן, אדער גלייבן, ס'איז דא מצוות פון גלייבן, מצוות פון זיך פירן, מצוות פון דיבור, פון מחשבה, פון מידות, פון מעשה, פון אלע סארט,

די ענין פון ס'הייסט נביאות משה וויטש איז א קיינד אוו נביאה, איטס נאט א סטארי אבאוט א מען נעימד מאוזעס, דער איז א קיינד אוו נביאה קאלד נביאות משה, וואס די תורה איז געבויט אויף די קיינד פון נביאה, און דאס איז א יסוד, דאס איז א לומדות, דאס איז א גדר, דאס איז א זאך וואס איז א כאילו א מצוה, ס'איז נישט ממש א מצוה באט ס'איז מיסודי התורה, די רמבן וויל יא מאכן פון אים א מצוה, די רמבן האלט נישט אז עס איז א מצוה, פאר וואטעווער ריזענס, נאך א שמועס וואס מען דארף פארשטיין, אבער עס איז נישט קיין מצוה, אבער עס איז מיסודות התורה, דאס איז א וויכטיגע חלק פון די תורה, ס'פון לאמיר זאגן פון די חלק הסיפורי התורה, דאס וואס די תורה פארציילט אין מעמד הר סיני פרשת ישרוי, דאס איז וואס עס שטייט דארט, וגם ברכו יאמיני לעולם, די גאנצע שמועס, דאס איז א דאס איז א מצוה, נישט ממש א מצוה, אבער עס איז א הלכה, עס איז אן איידיע, עס איז דא אזא זאך וואס הייסט תורת משה, אנדערע ווערטער וואס הייסט נביאות משה, און דאס דארף א איד וויסן, ס'איז דא אויך א אנדערע זאך וואס הייסט ניסי משה, ניסים, דארף אויך א איד וויסן, אבער ס'איז נישט די זעלבע זאך, מ'דארף אויך וויסן די חילוק פון די צוויי זאכן. אלל דיס טינגס אר טינגס דעט א פערסאן העז טו נאו. נאן אוו דעם אר טינגס דעט העפענד. אין אדער ווארדס יו דאנט העוו טו נאו דעם עז טינגס דעט העפענד. דאס וואס עס שטייט אז משה האט דא נביאות משה איז אנדערש פון אנדערע נביאים איז נישט פשט מ'דארף גלייבן אז ס'איז אמאל געווען א משה רבינו וואס האט געהאט א בעסערע נביאה ווי א צווייטע מענטש.

פארשטייט זיך דאס איז אפשר דורך אנגיין א געוויסע צייט באט דעטס נאט די פוינט, די פוינט איז עס איז דא אזא מצוה, עס איז א מצוה לדורות, עטליעסט משם ועד סוף כל הדורות איז א מצוה יעדע יאר צו עסן מצה, זעלבע זאך עטליעסט פון די צייט פון אברהם אבינו ביז סוף כל הדורות איז דא אזא זאך וואס הייסט נביאות משה, און דאס דארף א איד וויסן, מצה דארף מען עסן און דאס דארף מען וויסן. וויסן אז וואס? אז ס'איז דא אזא סארט זאך שיש כזה דבר נביאות משה, און עס וויסן אויכעט אז ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט וגם וואס הייסט ויאמינו בה' משה עבדו וואס איז נישט לעילא נאר לשעה, איז אויך א זאך צו וויסן, מען לערנט פרשת בשלח אויך, דארפסט נאר לערנען פרשת ישרה, אבער דארפסטו אויך וויסן אז ס'איז א ריזיגע חילוק אז יענע איז נישט עומד לדורות, יענע איז א מצוה לשעה כליל, ס'איז א נביאה לשעה, ס'איז א ידיעה לשעה, ס'איז יוזפול, אבער ס'איז נישט א דבר שאין בדו עפי, ס'איז נישט קיין דבר שאין אחריו הירר, מה שאין כן די אנדערע זאך איז דבר שאין אחריו הירר. אקעי, איין מינוט, דאס איז נאך א גוטע שאלה, אבער איך טריי דארט מסביר זיין א הקדמה, הקדמה נחוצה מאוד. אין אנדערע ווערטער, לאמיך זאגן א נאך א וועג, א דריטע וועג. אויב דאס וואלט נישט געווען ריכטיג, וואלט די רמב ם'ס גאנצע פשט אין וגם בחולין למין לעולם נישט געמאכט סענס. פארוואס? ווייל וואס לערנט א פ, וואס לערנט מען פשוט פשט חומש, פרשת ישרי, פרשת משפטים, וואס לערנט מען פשוט? ס'איז געווען אמאל א מענטש, געווען משה, געווען אידן, זיי האבן געגלייבט, זייער פיין, זיי האבן געגלייבט. האט די אייבערשטער געזאגט זיי זאלן גלייבן אויף אייביג, אויך פיינע מעשה, ווערי נייס, דאזענט העוו וויט מיך האט עס גארנישט איינגעלייגט, צו זאגן ס'שטייט אז זיי, לאמיר זאגן ס'שטייט א מעשה, און אזוי איז דאך די מעשה, די בעיסיק מעשה וואס די רמב ם פארציילט דאס, ס'שטייט א מעשה אז זונטאג האבן זיי נישט געגלייבט, און מאנטאג האבן זיי יא געגלייבט, אקעי ווערי אינטערעסטינג סטארי, איף יו וואנט טו נאו ווען די אידן סטארטעד ביליווינג אין משה, לאמיר שוין גלייבן די רמב ם'ס פשט אין די פסוק, ס'איז געווען ביי סיני און נישט ביי קריעת ים סוף. זייער פיין, שיהיה. אפילו זיי האבן געגלייבט זיכער, ביי סיני האבן זיי, אויף קיסר האבן זיי אויך געגלייבט אבער זענען נישט געווען זיכער, שפעטער זענען זיי שוין געווען זיכער, אקעי, א ווערי אינטערעסטינג סטארי אבאוט סאם גרופ אוו פיפל דעט איי נעווער מעט, דעט איי נאו עניטינג אבאוט דעם, כ'ווייס נישט צו זיי זענען געווען קלוג אדער נאריש, כ'ווייס נישט זיי האבן געפלייט, געמאכט א דאבל בליינד סטאדי צו וויסן צו אז ס'איז ריכטיג, איך האב נישט קיין אהנונג, איך ווייס נישט, סתם סתם מעשה, אקעי, ווערי נייס, דעיס איז די פשוט'ע פשט אויף די חומש, איווען עסומינג דעט איטס טאלקינג אבאוט דען ביליווינג, מ'קען אפילו זאגן אז ס'מיינט בכלל נישט אמונה, מ'גייט מיינט נישט גלייבן אין משה. מ'קען זאגן נאך אזא זאך, אבער לאמיר שוין אננעמען אלעס ביז דא, נאך אלץ שטייט נישט גארנישט וועגן ווי אזוי איך דארף גלייבן אין משה רבינו'ס תורה. שטייט א אנטערעסאנטע מעשה וועגן ווי אזוי יענער מענטש בזמן שנת ג-א-ל-א-פ-ם, וואנעט איז ב-א-ל-א-פ-ם, תרמ ח, ווי אזוי ער האט געגלייבט אין די תורה. וואטעווער די עקס דעיט איז. שיין אינטערעסאנטע מעשה. נישט רעלעווענט צו מיך. זאגט דער הייליגער רמב ם נישט אזוי איז די פשט, דא שטייט הלכות, דא שטייט יסודות, דא שטייט אז ווען די פרעגסט וויאזוי זאל איך גלייבען אין די תורה, נאו יו אנדערסטענד הי איז נאט סעיאינג דעט די סטארי דעט די רמב ם איז טעלינג יו העיר איז נאט דעט די אידען סטארטעד ביליעוו אין משה רבינו אויך ביי מעמד הר סיני, די סטארי איז טעלינג יו איז דעט די בזמן הזה פארעווער זאלסט נאר גלייבען אין מעמד הר סיני זאכען און נישט אין קריעת ים סוף זאכען. א זייער אנדערע זאך. וואס זאגסטו? זיס א הלכה, כל יהודי ויהודי בכל דור ודור, אין לו להאמין בקריעת ים סוף אלא במעמד הר סיני. להאמין במשה על ידי קריעת ים סוף. יא, דאס מיין איך, פארשטייט זיך. יא געווען אין מעמד אין קריעת ים סוף, אבער נישט באופן הכי, נישט אויף אזא שטארקע אופן. זאלסט נישט נעמען גענוי אזוי ערענסט ווי דו נעמסט ניין דארף זיין עקזעקטלי דו קענסט נישט בויען דיין אמונה דו קענסט נישט בויען דיין ידיעת השם דו קענסט נישט בויען דיין ידיעת התורה אויף ענינים משיגוי דבר משיגוי של קריאת ים סוף דו דארפסט עס בויען אויף דברים משיגם של מעמד הר סיני די קיינד אוו טינג די מעמד הר סיני איז און נאט די קיינד אוו טינג די קריאת ים סוף איז. איף וואלט בי די עקשועל טינג די האול טינג וואלדנט סטארט דעטס וואי איי געוו יו דיס האול הקדמה איף יו טאלקינג אבאוט די עקשועל טינג הייבט זיך שוין די גאנצע פשט אז סתם אז געווען א מענטש האט געגלייבט ער וואס ווערי אימפרעסט ביי די שופר דאכט איך איך איך בין נישט אזוי אימפרעסט ביי א שופר איך האב שוין געהערט גרעסערע נויזעס אה יעצט וועסטו פרעגן וואס מיינט עס וואס מיינט עס וואס איז די דעפענישן וואס איז די חילוק פון מצוות פון מצוות קריעת ים סוף אדער פון אמונת קריעת ים סוף און אמונת מעמד הר סיני, נאו איטס א גוד קוועשן, איטס נאט א קוועשן אבאוט ווען, ס'איז א קוועשן וועגן יעצט, יעצט ווען אונז פארציילן פסח די מעשה פון קריעת ים סוף פארציילן אונז איין זאך, און ווען אונז פארציילן שביעית די מעשה פון מעמד הר סיני פארציילן זיי א צווייטע זאך, אדער אונז זענען מסביר א צווייטע זאך, לאו דווקא ס'נישט קיין פארציילעכץ, ס'איז זייער תורה שוין. ווערי גוד, סאו נאו יו האוו טו אנדערסטענד וואט דעט איז. רייט, סאו פירסט ווי נאו, סאו דאס עד כאן בערך שטייט אין די פעיפער, יעצט קען מען טרייען צו גיין אביסל ווייטער, יעצט וואס איז עס? סאו קודם כל האבן מיר עס גערעדט לעצטע וואך, וואסערע סארט זאך ס'דארף זיין, נישט וואסערע סארט זאך ס'איז, נאר וואסערע סארט זאך ס'דארף זיין, רייט? אונז האבן מסביר געווען לעצטע וואך, א יסוד גדול און מעגליך ס'איז דער חזון און טרייען צו עקספיריענסן אויך, אז זעהן מיט די אויגן איז איין לעוול, אבער פארשטיין איז נאך א לעוול. און טינקינג איז בעטער דען סיאינג. געדענקסט צו האבן אזוי געזאגט לעצטע וואך? ניין. זאג דו יעצט. דער רמב ם זאגט א טייטש, כ'וועל דא זאגן א פשט אויף די וואכעדיגע סדרה, דער רמב ם זאגט א טייטש אין מורה נבוכים חלק א' פרק כא, אגעין ווי שוד ברינג וואן יו שוד בי עבל טו אפען דיס טינגס, דער רמב ם זאגט, שטייט א פסוק, ויען, נו וואס שטייט די פסוק אין די ענד פון די פרשה? אה, פארכט א חומש. יא, ווייל ווייל אציל וירא וירא וירא את אלהי ישראל ושחת רגליו כמעשה אונס הספר וכו' ויחזיס אלהים ויאכל וישתה. זאגט דער רמב ם, דאס איז א פסוק צורת עיון גדול, מען קען זען דער אייבערשטער אין זיינע פיס, וואטס גאואינג אן? עסן עסט נישט דער אייבערשטער, עסן די מענטשן, דאס איז איין זאך, אבער וואס גייט דא פאר? רייט? זאגט דער רמב ם, און דאס איז נישט ממש עס קוקן עס זען, איך זאג איין וועג וויאזוי מען קען פארשטיין וואס ער זאגט, זאגט דער רמב ם אזוי, אוודאי קען מען נישט זען דער אייבערשטער, נישט אונטער זיינע פיס, נישט איבער זיינע פיס, גארנישט. אוודאי קען מען יא זען דער אייבערשטער, ווייל ראי' איז, קען זיין טייטש עיני השכל, קען זיין טייטש פארשטיין, אזוי ווי תמונת השם יעבור, דער אייבער משה קוקט אויף די אייבערשטער האט נישט געזען גארנישט, ער האט פארשטאנען, ס'איז בעסער פון זען, ס'איז ריעלי זען, אקעי. יא אזוי ווי ליבי ראה הרבה חכמה, נישט כ'האב געזען, כ'האב געטראכט, כ'האב פארשטאנען. קען יא, אבער זאגט די רמב ם, איי ס'איז שטייט דא וסחת רגלו, וויאזוי קענסטו זאגן, מ'האט געזען, אלץ איז א משל, מ'קען אזוי טייטשן, אבער אין סאם לעוועל טייטשט די רמב ם אז די פסוק פארציילט נישט די אמת. דאס הייסט די פסוק פארציילט נישט אז מ'קען זען דער אייבערשטער, די פסוק פארציילט וואס די מענטשן, די אצילי בני ישראל, האבן געדאכט. ס'האט זיך זיי געדאכט אז זיי זעען דער אייבערשטער. און וועגן דעם טאקע ויאכלו וישתו, און וועגן דעם טאקע זענען זיי נענש געווארן, אזוי ווי עס שטייט אין חזל אז נדב אבי איז בעצם געשטארבן וועגן דעם, מען האט אים אפגעשטופט די פריידן ווייל לא שלח ידו, עס איז נישט געווען א, מען איז אים געשטארבן שפעטער ביי די משכן, טאקע וועגן דעם ווייל זיי האבן געזען, ווייל זיי האבן געמאכט א טעות, זיי האבן געמיינט אז מען קען אים זען. און דאס, יא.

און ויאכל וישתה, און ווען דערפאר זאגט דער הייליגער רמב ם, וועגן דעם האבן זיי געגעסן, ווייל ווען איינער איז מגושם לעבט ער אויך אין עולם האכילה והשתיה, אזוי ווי חטא עץ הדעת, דעטס חטא עץ הדעת, חטא עץ הדעת איז צו עסן, כפשוטו, און נאט טו טינק, די דיפרענס פון איטינג און טינקינג דעטס די דיפרענס פון עץ החיים און עץ הדעת, חטא עץ הדעת איז אדם האט נישט נאר געגעסן, דעטס די פראבלעם, פארשטייט זיך אז מען דארף אויך עסן, איך מיין פאוקעסן אויף עסן, אבער. נישט קיין נישט געטס די פוינט. זיין אינטו די עסן בלשם עסן, עסן לשמה, עסן נישט לא לשמה איז א מצוה, אבער עסן לשמה דאס איז חטא עץ הדעת, און דאס איז דער איסור פון, דאס איז די טעות פון די אצילע בני ישראל וואס האבן געגעסן, זיי האבן געגעסן לשמה, דאט וואס דער פראבלעם, נישט לא, אדער דארף מען עסן, און אפילו משה רבינו, די רמבם זאגט, אקעי, אפילו משה רבינו פֿערציק טעג האט געגעסן, ער האט נאכנישט געוואוסט אז ער עסט. אזוי שטייט כמעט בפירוש אין די ענד פון ווארט נפש. מיין פרענד שנייער האט מיר געוויזן און כ'האב נישט געגלייבט, אבער רב שנייער בער האט נאכאמאל געוויזן אז אין ענד פון ווארט נפש שטייט כמעט בפירוש אז משה רבינו פערציג טעג ס'טייטש אויף די פרשה האט געגעסן, אוודאי ווייל איינער קען לעבן אן עסן, ער האט אבער נישט געוויסט אז ער עסט. אין די ענד פון מורה נבוכים אין פרק נ ד. ניין ניין ניין. עכט א ארבעט פאר ארטסקרול. עכט א. יא. וואס? נ ד?

נישט נאר ער געדענקט ער ווייסט, באט וואטעווער, און נאכדעם איז דא א מענטש, זאגט דער רמב ם, דיס דאונט טריי עט האום, נאובאדי שוד טריי איט, קאוז איטס מדריגת אבות און משה, נישט מדריגה פון ריעליסטיק מענטשן, חוץ פון די חסידישע אידן דעט דעי טרייד דיס, באט עווריוואן. וואס האט געגעסן די זייף? ניין, עס איז סתם א לאווענדאנט. ניין, די חסידישע אידן דעי ווער די פירסט, סינס די רמב ם, אלמאסט נאובאדי טרייד עקשעלי דו דאס מדריגה, די רמב ם סעיז קליערלי איטס נאט ריעליסטיק, די חסידישע רעבעס האבן יא געטרייט, אבער. א גאון זאגט דער רמב ם, דער רמבן רעדט וועגן דעם, יא יא, אבער זאגט דער רמב ם, נאך א גרעסטע מדריגה פון אברהם אבינו, דאס הייסט טאקע מקרבה לשכינה, פארוואס אבות אהרן א מרכבה, אז אפילו בשעת ווען זיי האבן געפאשעט די שאף האבן זיי נישט פארגעסן דער אייבערשטער. דאס איז די לשון הרמב ם. און זאגט דער רמב ם, דאס איז די טייטש, נאו, דעטס עווריוואן, בכל דרכיך דאהי, רעדט נישט פון דעם, רעדט אז בשעת דער העד, דער העד וואס אין די הימל, הגם אזוי די לשון הרמב ן איז אויף די ערד, ער ברענגט די יסודות, זיין קאפ, זיין הארץ איז אין הימל און זיין אייברים זענען אויף דער ערד. ער טוט, ער טוט אלעס, ער דארף אפילו האלטן קאפ, ער קען דאך נישט, איטס ווערי הארד, פיגור אוט האו טו דו איט, די רמב ם טינקס איטס נאט ריעליסטיק פאר יומען ביאינגס, באט די איידיעל, אפשר איז נאר אן איידיעל, איך ווייס נישט, אבער די רמב ם זאגט אז דאס איז מדריגת אבות, דאס הייסט אבות היינו מרקפו, און דאס איז די מדריגה, וזה שנאמר ויהי שם עם ה' ארבעים יום, לחם ואוכל עם מים לשסה, ממש אזוי שטייט אין רמב ם, יעס. און די זוהר הקדוש און די אידרא קוואוטס דאס פסוק אלסאו.

ניין ניין איך זאג איך זאג פונקטליך וואס איך טריי צו זאגן וואס מען קען זאגן דאס איז דאס איז א חסידישע ווארט פון די רמב ם אויף ויחצי ישראל העם פארוואס האב איך דאס געזאגט לאז מיר געדענקן ווי אונז האלטן פארוואס האב איך דאס געזאגט ווייל דאס איז א טעות וואס איז בעצם זייער טעות מיר זענען מורה נבוכים כסדר זעהן אונז דאס די טעות איז אז זיי האבן געמיינט אז זעהן איז בעסער ווי זעהן רייט אין אנדערע ווערטער וואס מיינט זעהן זעהן קען מיינען א חוש הראייה וויטש ווארקס וויט די לייט אין יור אייז און וואטעווער רייט? אבער ער מיינט, אמת'דיג ווען איך מיין זאג איך זע, איך מיין דאך נישט דאס, איך מיין דאך דאס, די סארט השגה, אז למה געווענליך די קלארסטע השגה הייסט ביי מענטשן געזען, רייט? געהערט זאגן אונז, אה, האסט געהערט? פון דערווייטענס געזען? איטס העיר, איטס קאמס פרעזענט טו מי, ס'איז מיר קלאר, רייט? יעצט, דא א מחלוקת יסודות צווישן מענטשן, וואס איז קלאר?

סימילער קאנצעפט, נאט ממש די סעים קאנצעפט באט א סימילער קאנצעפט, קאוז יו קען סעי דעט דער איז מאר ריעל באט איי דאנט האוו עקסעס טו איט, אקעי, אבער וואס איז מער קלאר? וואס איז מער עכט? וואס איז מער עכט געוויסט? לויט די וויאזוי אלע מענטשן הייבן זיך אן, וואס דער רמב ם רופט כח הדמיון אדער כח הגוף, מערסטע קלאר איז וואס מען קען זען מיט די פליישיגע אויגן, הנקרא פליישיגע אויגן אין חסידישע ספרים. דאס איז די מערסטע קלאר, פאר א נארמאלע מענטש, זאגט דער הייליגער רמב ם, מען גייט זאגן פאר א נארמאלער מענטש, זאלסט וויסן אז דער אייבערשטער איז א זאך וואס מען קען נישט זען, קיינער האט אים קיינמאל נישט געזען, אפילו משה רבינו האט אים נישט געזען, זינגען א גאנצע בארג, ס'שטייט א פסוק מען האט אים געזען, זאג דו מיר, קיינער האט קיינמאל נישט געזען דער אייבערשטער, יו טעל דיס טו א נארמאל פערסאן, הי סעיס, אה, אקעי, סא דו ביסט א אטעאיסט, איך פארשטיי גאנץ גוט.

אפילו ווען איך זאג זעהן, אבער דאס איז די וויכטיגע זאך, די אימפארטענט טינג איז פאר נארמאל פיפל, און נאט אנלי פאר נארמאל פיפל, ס'איז דא מסתמא גרויסע פיליזאפן און זייער ערנסטע מענטשן וואס טראכטן אזוי, דאס איז נאט, באט דער בעיסיק קאנצעפט אוו וואט איז די קליערעסט טינג, איך פארשטיי אז מען קען טראכטן פון זאכן, איך פארשטיי אז מען קען פילן זאכן, איך פארשטיי אז מען קען, איך פארשטיי די אלע זאכן, נישט מכחיש די אלע זאכן, די עקזיסטן נישט, באט זיי זענען נישט אזוי קלאר, קלאר? ריעל איז, געזען! כ'בין דארט געווען! מיינע אייגענע אויגן! דאס איז די קלארסטע! אביסל ווייניגער קלאר וואלסטו געזען א ווידיאו. היינט איז דא AI מ'ווייסט שוין אליינס נישט. אבער פארדעם. איך זאג דיך הישיר. דאס איז די טייטש קלאר ביי רוב ביי מענטשן און דאס איז אלע מענטשן'ס סטאדי אוט דעיר. וועגן דעם זאגט דער רמב ם האט משה רבינו בשעתו געזאגט פאר מענטשן אז דער אייבערשטער איז א פייער. ווייל אנישט וואלטן זיי נישט געגלייבט אין דער אייבערשטער, און דעי קענט נאט דעי ווארענט, קאוז דעי קענט, אידער איט עקזיסט אר איט דאזענט עקזיסט, אזוי ווי איך האב אמאל געזאגט, איך האב אמאל געזאגט דעי שיר, איט דיפענדס, קינדערלעך, איט דיפענדס איף די ווארד עקזיסטענס ביי יו מיענס די סעים טינג עז עקזיסט באדעלי, רייט? די שאלה איז אזוי, צו דעי קאנצעפט וואס הייסט עקזיסטענס, צו דעי קיינד אוו עקזיסטענס איז היינט שם המשל צו די זעלבע זאך ווי די קיינד אוו זאכן וואס מען קען זעהן און פילן און אזוי ווייטער, אדער איז עס א ברייטערע קאנצעפט, מען קען עקזיסטן אן זיין קענען זעהן.

אמת? מסכים. סיי די פילאסאפן און סיי די פשוטע אידן סיי די מקובלים, יעדער איינער זוכט צו זיין זיכער, צו זיין קלאר, צו זיין אין טאטש, צו זיין עכט, אלל קיינד אוו ווארדס וויטש סארט אוו מין די סעים טינג. רייט? יא, נאך א ווארט. און די פראבלעם איז אז ס'דא א טיפע מחלוקת וואס מיינט זיין קלאר. סאו למשל, למשל ס'דא אסאך חסידישע אידן וואס רעדן אזוי. די אריזאל און איך ווייס ווער האט געזעהן די עולמות. הי קלאוזד היז אייז ביי שמע, און ער האט געזעהן א יחיד אבא ואמא ביי שמע ישראל, און א יחיד זון ביי השם אחד, און די וואקעט אימער פלייאינג אונטער די כלים, ענד דעטס וואט הי סא. נאו ווי אנלי סי פיקטשערס אוו איט אין די סידור הרשש, באט די רידל האט געזעהן די זאך אליינס. איטס א פיקטשער אוו איט, וואטס א שם? תמונת השם. יא, אבער די מיידלעך האט געזאגט ער וויל קוקען א סידור ארי וויל זעהן די פיקטשער פון דער אייבערשטער, נישט שווער צו דאווענען.
יא,
דאס איז וויאזוי, איך וויל זאגן זייער קלאר, דאס איז די רוב מענטשן, עס שטייט אין תניא, דאס איז ווערי סיריעס, ווערי סיריעס דיסקאשען, פליז, אויב מען גייט אויסרעדן גייט מען, מען ווייסט אז ווען מען רעדט מעשים בקובה, שטייט גע'פסק'נט אין אין ר' חיים שולדבעק'ס הקדמה צו יפה שלמה, בשם די שלא הקדוש אז מען טאר נישט אפילו אויס אויס מפסיק זיין פון אומאן יש מאין רבא, אפילו פאר זאכן וואס עס הייסט תרוסי אמנותא און עס איז נישטא קיין היתר. סאו עס איז ווערי סיריעס. ער פסק'נט אזוי הלכה למעשה. און אקעי, יעצט, ס יא, שטימט. סאו אויב רוב מענטשן זאגן אז א רוח קודש אדער א בעל השגה מיינט א בעל השגה ווייל מיט רייג ער זעהט עס סאו ווער מער ער דאווענט שמונה עשרה און ער זאגט קרישמע זעהט ער ווי די נשמות פליען אריין אין די צווייטע וואטעווער איז עקזעקטלי מה שאין כן איך איך טראכט נאר דערוועגן רייט? אדער קען איינער זאגן איך פאנטאזיר נאר דערוועגן. אזוי ווי די מעשה פון די מגיד דו ביסט איך בין איך טראכט פון דעם און איך בין דארטן. רייט, דאס איז עקזעקטלי די קוועשאן ווער איז דארטן און ווער טראכט דו כאפסט וואס די שאלה איז? כאפסט ווי טיף דאס גייט? די אונז דמיונען, ניין עס איז א חילוק, די פארשטייסט זיידי, אונז דמיונען אז דער וואס זעהט די מלאכים, ער האט א וויזשען פון די מלאכים, ער זעהט עס, אדער ער זעהט זיי ממש, די מלאכים זענען געוויזן אין א גוף, אזוי ווי דער רמבן זאגט, אדער דער וואס ער קען זיך פאנטאזירן זייער קלאר, אדער ער האט, עקזעקטלי, לאמיר אונז זאגן, אליהו הנביא בהוקץ איז גרעסער פון אליהו הנביא געטראכט פון אליהו הנביא. אבער דער הייליגער רמב ם און דער הייליגער פלעיטא און אלע פילאזאפן שהיו מעולם האבן, נישט אלע, ס'איז דא אינגדערמאטיווע חקירה, האבן זיי אלע געטראכט פונקט פארקערט, אז אויב דער אריז ל האט נאר געזען זיינע מלאכים און זיינע יחידים, איז ער געווען אסאך א קלענערע לעוועל ווי דער בעל תניא וואס האט זיי פארשטאנען.

רייט, אונז טראכטן אלע, לאמיר פארשטיין, איך וויל זאגן דא א זייער א שארפע זאך, אונז אונז טראכטן אלע, איך האב געקענט א איד, מיר געזאגט אז זיין טאטע איז געווען א גרויסע מקובל, א עכטע מקובל, למדן אין קבלה א שטיקל, און ער האט כל ימיו געהאפט, געוויינט אז לא מגלה לי הוא. איך זאג דיך א מעשה שהיה, א איד דארף זיך משתוקק זיין צו קלארקייט, לעטס רימעמבער, ער וויל, הי וואנטס טו, הי לערנינג טינגס, הי וואנטס טו נאו דעם, רייט? אזוי ווי איינער וואס לערנט מעטס איז זיך משתוקק צו זעהן די פרוף, יא? ער וויל, ער וויל עס דארט זיין, ער וויל נישט נאר הערן דערפון, ווען מען הייבט אן הערט מען נאר דערפון, רייט? מען פרעקטיסט, מען מאכט תרגילים, ווי זאגט מען, מען חזר'ט די אלגאריטעמס און אזוי ווייטער, נאכדעם פארשטייט מען די פרוף, יא? דעי לערנט קבלה, האט ער געווארט אז עליונים זאל קומען צו אים, און ער האט מתפלל געווען, און געטון יחידים און תנאים, איך ווייס וואס, אז עליונים זאל קומען צו אים.

וואס זאג איך? וואס זאג איך? וואס זאג איך רבותי? וואס זאג איך רבותי? אז ס'איז צריך עונג גדול אויב די גאנצע וועג איז ריכטיג, ווייל ס'איז נישט קלאר אז צו קענען דמיונ'ען, צו קענען זעהן בגוף, איז מער, נישט גרעסער, איך ווייס נישט צו מ'מיינט גרעסער, איז קלארער ווי פארשטיין, אויב איך פארשטיי, לאמיר זאגסטו אזא זאך ווי עליון עובי, די רמבן, די מהר א ריימס זאגט אז עליון עובי מיינט מבשר אן בשירות טובות, יעדע איד וואס איז מבשר א בשירות טובה איז עליון עובי, אזוי שטייט אין מהר א, סאמווער. איינע פון די יסודות פון די די באנדיימער איז איינע פון די עכטע פילאזאפן פון שיטת בעל שם טוב, יו העוו טו רימעמבער הי דאזענט ווערט נישט פארספאלט פון גארנישט, ער גייט עד הסוף. יא, דו ווייסט. דעם נחום טשערנאבלער, ער איז געווען א עכטע איד, ער האט פארשטאנען די זאך אזוי ווי ס'איז, ער האט נישט געקערט פון פרומקייט און די אלע זאכן, ער האט געזאגט די זאכן אזוי ווי זיי זענען. און ער האט געזאגט אז וואס מיינט גילוי עליוהי? יא, וואס מיינט גילוי עליוהי? גילוי עליוהי מיינט אז ס'איז דא אזא זאך, א פעולה, אזא צורה וואס הייסט עליוהי. וואס איז עליוהי? די קאנצעפט פון וואסער זיין בשירות טובות, אזוי ווי מ'זעט אין. אין תנך און אין די זמירות און אזוי ווייטער, און נישט אין תנך ביי די וועי באט סאמווער אין די מדרשים און אין זמירות, ווייל אין תנך זאגט ער נישט קיין זאך בשירות טובות אבער אקעי ס'איז א צרות אי און אויף די מעשה באט אייוועלט יא און ממילא ווען א איד זאגט פאר א צווייטער בשירות טובות א גדול א ריזיגע ענין לוויסן אז אין יענע מינוט איז ער אליהו הנביא.

אליהו הנביא איז א סארט קאנצעפט. יעצט, ממילא, לויט די וועג, און דער מאור נעים זאגט וואס מיינט נישט תתחח על קברי צדיקים אבער לערן די תורה פון די צדיק איז ביסט די סאך נענטער, יא? דער רבי נתן האט געזאגט ס'איז געווען א מענטש, די צ ק און דער רבי נתן האט געהאט תלמידים, יא? און ס'איז געווען, זיי האבן, ער האט געפלעגט רעדן צו זיי וועגן די גדלות פון זיין, פון זיין רבי, און דער רבי איז שוין נפטר געווארן, האט דער רבי נתן, האט דער תלמיד געזאגט פאר רבי נתן, א שאד אז איך האב נישט געזען די רבי. האט דער רבי נתן געזאגט, יא? דו האסט אים נישט געזען? דו מיינסט אז עס איז געווען דארט, דארט איז געווען דארט א שיף, א פערי וואס איז געגאנגען צווישן ברסלב און וואטעווער די נעקסטע שטאט איז געווען, און דער רבי איז געפארן מיט יענע פערי יעדן טאג מיט די דרייווער, דו מיינסט דער דרייווער האט געזען דער רבי און דו האסט אים נישט געזען? דו האקסט דיין קאפ פארן דו זעסט אים יעדן טאג, יענער האט אים קיינמאל נישט געזען.
וואס איז דער רבי? דער רבי איז זיין גוף, זיין פארן.

גדולי המפרשים איך דינג איך דא א גרויסע ידען, פאר סאם ריזען דעי אלל טינק דעט די סי בגוף איז ביגער, סאיז שטותים מיט לאקשן, חס ושלום סאיז נישט שטותים, סאיז דא א מהלך וועגן דעם, ווייל די רידער צורך עליה, פארקערט די ריזען איז ביגער, באט. אוודאי די זעלבע זאך, די רידער לצורך עליה, ווייל די רידער לצורך עליה, ווייל די זעלבע ריזען, ווייל פאר די זעלבע ריזען פאר וואס סדא א גוף די ערשטע מאל דארף זיין א גוף די צווייטע מאל, דעס איז פשוט, ניין ניין איך בין פראו, אבער דאס די ריזען, די ריזען פארוואס סאיז גרעסער מיט א גוף איז ווייל די רידער לצורך עליה. ווייל שכינה שכינה בתחתון צורי כ ו. די נישט ווייל די נישט ווייל בפשט דזשאסט טו בי קלעיר נישט ווייל ס'איז קלאר דאס וואס איך דארף זאגן נישט ווייל ס'איז קלאר דאס איז קיין איין שו ת זאגט נישט אזוי פון איין שו ת זאגט נישט אז לעבן מיינט לעבן מיט א גוף און ממילא דארף זיין תחיית המתים מיט א גוף ווייל מ'דארף קענען לעבן חס ושלום ווער ס'זאגט אזוי איז נאר נארישע מענטשן וואס מ'זאגט איז פארקערט אפילו די וואס זאגן די חסידישע אידן וואס זאגן אז תחיית המתים דארף זיין מיט א גוף די אוודאי זאגן זיי דאס אבער נישט ווייל לעבן מיינט מיט א גוף לעבן מיינט מיט א נשמה אבער דער נשמה האט א ניד, אזוי ווי דער אייבערשטער האט געהאט א ניד צו מאכן די וועלט, איז נישט געווען גענוג צו זיין נאר אזוי ווי ער איז געווען פאר שנברא עולם, אזוי דער נשמה האט א ניד צו מאכן א גוף, צו מחיה זיין א גוף, נישט קיין ניד, א ניד איז א וויערד וועי טו סעי איט, באט ס'איז הטבה, רייט? דרך הטוב להיטיב. ממילא דארף ער מאכן א חומה, דארף ער האבן דאס אלעמאל, כדי ס'זאל פולפילן די תפקיד פון זיין דאס, אבער נישט ווייל ס'מאכט אים מער לעבעדיג, ס'מאכט אים ווייניגער לעבעדיג, באט ווייניגער לעבעדיג איז אויך א זאך, עניוועיס. אקעי, רייט, רייט, ווערי גוד, ליסן, ליסן, נאו דעטס. אקעי, ניין, ס'האט נישט קיין חילוק. ניין, וואס זאגסטו שיכטי? לאמיר צוריק גיין. ניין, ווייל איך וויל נישט, איך וואלט איך בין זייער פארפארן, איך ווענט וועי טו פעסט, מ'קען נישט אזוי. וואס איך זאג איז, לאמיר צוריק גיין צו וואס אונז זאגן. ס'איז דא א חקירה יסודית צו זעהן אליהו הנביא איז גרעסער ווי פארשטיין אליהו הנביא. אונז זענען אלע צוגעוואוינט, און אונז אין קלאר און גרויסע גרויסע לייט זענען צוגעוואוינט אז זעהן איז גרעסער. פארוואס? עוועריוואן קען טינק, רייט?

לאמיר שטיין אויף א פלאץ. לאמיר שטיין אויף א פלאץ. צו דאס איז די שאלה, אקעי? די שאלה איז, אונז זענען מיינען אז צו זען, פארוואס? ווייל צו זען איז צו זיין קלאר. ווי אימעזשין. דאס איז איין ריזען. נאכדעם דו זאגסט נאך אז וועגן ספק. כל זמן וואס איך טראכט וועגן עליונה ווי אן עליונה איז דזשאסט א סילי עקזעמפל אויף היער. כל זמן וואס איך טראכט וועגן דעם אפשר טראכט איך נאר. הער אויס, הער אויס א סעקונד. מה שאין כן. מה שאין כן, סקיפ סקיפ דיס, וואטעווער איט איז, א קאנצעפט, מה שאין כן ווען, ניין ווייל איך קען נישט רעדן אויף אלעס אויף איינמאל קינדליך, מה ש, לשם בן אקעי, מה שאין כן, דו ווייסט דאך יא, א מה שאין כן, מהנדב אבי, די גאנצע זאך וואס אונז לערנען יעצט וועגן אליהו הנביא, ווען די זענען געווען אלהי ישראל, זיי האבן געמאכט א לוי'ס מיינדס, אקעי, מה שאין כן. אבער קיינער פארשטייט נישט דאס, איך סתם אבי גערעדט. מה שאין כן, ווען מען זעהט, איז דאך נישט מיך, האב איך געזעהן, סאו דאס איז דעפענעטלי דיר, רייט? דעטס לייק פאר עקזעמפל, פאר עקזעמפל, איך, דאס איז נאר אן עקזעמפל, דאס איז איין זאך פארוואס אונז רעדן זיך איין אז צו זעהן איז מער ווי צו טראכטן, פארוואס? קאוז ווי, פאר סאם ריזען, עסום דעט טראכטן טראכט איך, אבער זעהן ווייזט מיך די מציאות.

א פאקט, איך ווייס נישט, אבער אבער פארדעם, דאס איז דאך נאך א סטעפ, באט יו נאוטעס דעט איז אנאדער סטעפ, יו דזשאסט עדעד אנאדער אנאדער תנאי, אפילו פארדעם, געזען, איז די ארבעט כאילו מיט זאכן סאמטינג אוטסייד אוו מי דעט איי סי, מה שאין כן טראכטן, טראכט איך, אזוי רעדן זיך איין רוב מענטשן, רייט? אדער, דאס איז איין וועג, דאס איז נאר איין וועג, איך וויל די מערסטע די כללית די כלל הדברים איז, די כלל, די כללית'דיגע זאך איז אז אונז מיינען אז צו זעהן איז א בעסערע קיינד אוו עקזיסטענס ווי ווי צו זיין אט ווי צו טראכטן. דעטס וועיר איט אלל בוילס דאון טו, דען וויל טינק אוו איף איי קען געט טו איט, רייט? און אדער ווארדס, טינגס מאר ריעל, די קיינד אוו טינגס דעט עקזיסט לייק דיס קאפ אוו סעלטצער, דיס קען אוו סעלטצער. אר בעטער דען די קיינד אוו טינגס, נישט אימעדזשינעישן, איך קען אימעדזשינען א קאפ סעלצער, עס איז נאכאלץ א קאפ סעלצער, וואס איז נישט עכטע קאפ סעלצער נאר א אימעדזשינער קאפ סעלצער, אבער א קיינד אוו זאך וואס איז נישט בכלל מעגליך צו זעהן, למשל וואס? מענטשהייט, קיינער האט קיינמאל נישט געזעהן מענטשהייט, דיד עניוואן עווער סי מענטשהייט?
יומעניטי? איי דאנט נאו וואט א קאנצעפט מיענס. דעי טינק דעיס נאט א קאנ. ביי די וועי איטס נאט א קאנצעפט. איט אבוויעסלי עקזיסטס. אקעי? איטס ווערי סילי. נאט סילי. די גרויסע פאסטמאן האבן געזאגט אזוי. באט איטס אבווי. נאט א. נאט א סימפל טינג. ווער דאס איט עקזיסט?
אין אלע מענטשן. אדער אין די עולם האצילות. איך ווייס נישט. ערגעץ. ס'מאכט נישט סענס אז ס'זאל נישט עקזיסטן.
נאו נאו נאו יו דאנט האב, קאנצעפט איז סאמטינג דעט עקזיסטס אין יור ברעין, דארפסט נוצן ווערטער ריכטיג, קאנצעפט מיינט עפעס וואס עקזיסט אין מיין קאפ, איך רעד פון זאכן וואס עקזיסט אוטסייד, עסומינג דעט, אגעין, יו קען ארגיו איף איט עקזיסטס, באט עסומינג דעט סאטש א טינג עקזיסט נאט אין יור העד, איף איטס אין יור העד דעטס די פראבלעם דעט ווי העוו, דעטס קאלד קאנסעפטואליזם, איך בין נישט קיין קאנסעפטואליסט, און איי דאנט טינק איטס די ריזענעבל, איי דאנט טינק מאסט פיפל טינק אוו דעט דעט וועי, באט טישן עקזיסטען נישט אין די מציאות נאר אין דיין קאפ, אקעי? א טיש האסטו אמאל געזעהן? דו האסט קיינמאל געזעהן טיש? אקעי פארגעס פון מענטשן. די דו עפ נישט די ווארלד אוו איידיעס. אין רייט היער איי סי איט באט נאט וויט מיי אייז. ענק פארשטייען נישט, ענק האבן געמיינט ענק געהאט א שיעור וועגן צירה. אונז מ'זעהט עס אבער נישט מיט די אויגן, מ'זעהט עס מיט די שכל.
וויאזוי זעהסטו א הויז?

איז עס א שאד, א שאד אז די אייבערשטער האט נישט געהאט קיין גוף דעמאלטס וואלט מען קענען זען, וואלט נישט געהאט קיין פראבלעמס נעמען,
עקזעקטלי, איז עס א שאד, א לאט אוו פיפל סעי דעס, עס געווען גרויסע צדיקים וואס האבן געזאגט א שאד, א שאד אז ער קען זיך נישט, אימעדזשין גאד וואלט דזשאסט וואלק אינטו ביס מעדרעש, ווי וואלדנט האוו אלל די פראבלעמס און די מינע דעט ווי האוו, רייט?

דברים מפורשים בברירה און עס שטייט אין אלע מפרשים און פאר וואס סאם ריזען כאפט עס נישט ווייל ס'איז זייער שווער צו כאפן קינדלעך די ריזען די ריזען די ריזען פארוואס די ריזען פארוואס די ריזען פארוואס די הייליגע רמב ם האט געזאגט אז די אייבערשטער האט נישט קיין גוף איז נישט ווייל ער האט אנגעהויבן מיט דאס און ממילא איז ער געווען סטאק און געמוזט פארענטפערן אויב האט נישט קיין גוף וויאזוי קען מען פארשטיין און מיר מוזן זאגן תירוצים איטס די אפאזיט. איטס ביקאוז הי אנדערסטוד דעט איט דאזענט מעיק סענס פאר די מאוסט ריעל טינג וויטש איז וואט גאד איז די מאוסט ריעל טינג רייט אויב מיר אלע חי אל חי וקיים די מאוסט ריעל טינג רירייט אין יור סידור אל חי וקיים די מאוסט ריעל טינג תמיד דימען די חול עיני איך וויל אלעמאל זיין אין טאטש מיט אים בייטאג און ביינאכט נישט קיין חילוק ווייל יענץ טוישט זיך און ער טוישט זיך נישט יא דאס איז די טייטש

מה שאין כן אויב איינער טראכט אז בעסער וואלט געווען עס זאל זיין א גוף, בעסער וואלט געווען זאכן וואס זענען גוף, מער ריעל וואלט געווען זאכן ווען זיין א גוף, מער אמת'דיג קען מען קענען זאכן וואס זענען זיין א גוף, יו העוו טו רימעמבער איטס נאט איווען ענאף, איווען איף יו סעי דעט טינגס אין אווער באדי אר בעטער, באט ווי העוו לעס עקסעס טו דעם, יו סטיל שודענט ביליוו אין א גאד דעטס נאט דעטס נאט א באדי, קאז וואטס די פוינט אוו א גאד דעט יו קענט עקסעס, יו שוד עט ליסט ביליוו דעט גאד איז נאט א באדי באט הי איז אלסאו א באדי לייק די מקובלים ביליוו. יו שוד נאט בעליוו דעס. ווייל דו מאכסט עס ערגער. די ריזען פארוואס מען האט געזאגט איינער גיב לעי עסי ג מעשי ג איז צו מאכן אט גאט נענטער נישט צו מאכן ווייטער. דער רמב ם זאגט. דער הייליגער רמב ם זאגט פאר דעמאלטס איז מצד פאר דיך איז די אייבערשטער א גיף, זיי א גוט. סטערט מיך נישט. מצד דיר זאל ער זיין א גיף. פארדעם האט ער געשיקט דזשיזעס צו די גוים ווייל זיי פארשטייען דאס נישט האט ער געדארפט גיבן א גיף. אבער די אידן פארשטייען יא.

ווער האט אים געשיקט? וואס מאך איך צו? איך פארשטיי נישט, מ'דארף זיין א כופר, מ'דארף זיין א אפיקורס צו זאגן אנדערש. רבותי, רבותי, ער איז נישט געווען דער. אקעי, ליסטן, ליסטן, ליסטן, דברים פשוטים. דער אייבערשטער האט געשיקט ר' נחמן צו זאגן אז א צדיק אמת ברענגט א איד ארויס פון גיהנום, פארוואס? ס'דא מענטשן וואס דארפן דאס, איך פארשטיי נישט. די. דו פארשטייסט די נקודה? סאו איף יו אנדערסטענד דעט נאט עוועריבאדי איז מור געזעהן, אגעין אין אנדערע ווערטער אויב איך זאג דיך די ווארט ויראי את אלהי ישראל וואט די יו טינק אף? יו אסום דעט, לעטס אסום דעט די ווארט ראי' איז די טייטש, די בעסטע זאך, די בעסטע קאינד אויף השגה וואס קען זיין. איף יו אר א פרעסער, ויאכלי וישתי מענטש, דען יו טינק גאט איז די קאינד אויף טינג דעט איטס, והא ראי' מ'געט אים קרבנות, ס'מוז דאך זיין זייער גוט, דעמאלטס קענסטו ווערן פארברענט אין די אין די אין די משכן דארט מיט די ווערי. דעליו הנביא שבגוף, דעטס די האול פראמט. לאולא אסר השמים איז געווארן פארברענט אזוי ווי נדב הנביא איז געווארן פארברענט, רייט? גארן וועט ווערט פארברענט. אבער אויב דו ביסט אזוי ווי אבער אויב דו ביסט אזוי ווי משה רבינו, וואס איז וואס די הייליגע רמב ם זאגט, די רמב ם זאגט נישט פערש די טייטש אבער אנדערע מפרשי רמב ם זאגן די טייטש, שטייט און משה ניגש וירי ויעמד הוא און מרחוק און משה ניגש אל ההוא ערפל אשר שם עליהם, וואס איז די טייטש אל הערפל אשר שם עליהם? משה האט פארשטאנען אז מען זעהט טאטשט נישט גאט, מען זעהט אים נישט, אנדערע ווערטער נישט בגוף, יא בשכל, יא בדרך מופשטת, נישט בדרך, ווייל ריעל מיינט נישט דאס, אלע אנדערע זענען ווייט, ער איז די נענסטע, יו האוו טו רימעמבער, דאס איז די נענסטע, יו קען בי, וויי איז עס די נענסטע? קאוז דער בעיסיק פראבלעם וויט באדיס, באדיס העוו העוו דיימענשאנס, באדיס, דער איז נאו וועי פאר טו באדיס טו בי אין די סעים פלעיס, דו ווייסט? דעטס לייק די בעיסיק קאנצעפט אוו בינג א באדי, טו אוו טו אוו דעם קענט בי אין די סעים פלעיס. ס'קען זיין צוויי קליינע וואס זיי קענען זיך אריין, מ'קען זיך מאכן א גרויסן קוגל, אבער יעדע שטיקל האט זיין זיין אייגענע פלאץ, יא? מה שאין כן זאכן וואס זענען נישט בארי, קענען זיין ביידע אויף איין מאל, נישט ווייל ס'איז א סתירה למעלה מדעת, זשאמפ סימפלי ביקאוז דעטס האו איט ווארקס, רייט? עניטינג דעטס נאט א בארי קען בי אין די סעים טיים באוט, אין אדער ווארדס גאט קען בי אין מיי מיינד, ענד אין יור מיינד, ענד אין עוועריוואן עלס'ס מיינד אין די סעים טיים, נאט א דיפרענט פארט אוו הים, די האול טינג ס'האט בין קלאוזער? אויף קאורס קלאוזער, נישט נאר קלאוזער, ס'איז ס'איז די זעלבע, איטס אין די סעים פלעיס, וואס מיינט קלאוז? אז איך בין דא און ער איז דא? קלאוז אזוי דאס איז גאנץ נאנט, אבער דאס איז נאך נענטער! אזוי שטייט אין תניא, שאין יחוד כמותו נמצא בגשמיות כלל, שטייט אין דיין רמב ם.

רייט?
ממילא דארף מען ממילא אין ארדער דאס ווארט איז דאס איז ווערי אימפארטענט און זיי ווי אלל אויווער אן דיס און איטס א ביג פראבלעם ביקאוז מאוסט פיפעל נאו דעיס דאונט בעליוו דעט נאן באדי איז בעטער דען באדי מאוסט פיעל זענען נאט מיסטיקס איי טינק דעט מאוסט פאעטס און מאוסט פיפעל דעט העוו לייק א סערטען נשמה פון עולם האצילות פילן דעיס אינטואיטיוולי אבער רוב מענטשן פילן דאס אינטואיטיוו דער תניא האט געזאגט וואס מיינט א נשמה פון עולם האצילות איינער וואס האט וואס ער פילט בדרך טבע באופן טבעי אז נישט גוף איז בעסער ווי גוף ער זאגט נישט די לשון באט בערך דעיס.

דעט אנדערסטענדינג איז בעטער דען סיאינג, ענד ווי שוד סטאפ וואנטינג עליון נאר ווי טו קאם טו אס בהוקץ, אויב דו הערסט איינער זאגט ער קומט צו הוקץ, אה, שוואכע איד געווען, ליידער, ער קומט צו אים בהוקץ. דו פארשטייסט? דער קאצקער רבי איז טרייענג, יא, איז טרייענג טו געט עט דיס, באט אף קאורס אמונה איז נאט נאט אנדערסטענדינג, אמונה איז דזשאסט דמיונות. אבער. יא, דאס זאגט דער רמב ם אז אויב מען שלאפט איז עס ערגער.

וואט?
א נארמאל נביא, ער דארף זיך צוברעכן. מה שאין כן משה, ער דארף זיך צוברעכן. דאס איז די טייטש אז משה מיינט יא ער קען עסן. דעטס וואט איים סעינג. ווייל נארמאלע מענטשן זיי עסן איז א סתירה. ווייל משה האט נישט געגעסן סתירה קודם הים איז וואס נארמאל, רייט? ענק פארשטיין. נאו טו געט בעק טו ווער ווי סטארטעד, איטס ארעדי טען טען און פייוו. מילא ענק פארשטיין ענק זייער פשוט ווען אונז לערנען, רבותי, ווען עס קומט צו מוחמד און ער מאכט אויס אז מ'איז מפורסם. און ער געבט ברענגט אליהו הנביא בהוקץ, זאגט מען אים, רבי לעבן, דעטס אלל ווערי נייס, אליהו הנביא ווען ער איז געווען אין א באדי וואס לייק דיס, באט ווי דאנט האוו דעט אליהו הנביא, ווי קעיר אבאוט אליהו הנביא ווען היז נאט אין א באדי, משה רבינו וואזנט אין א באדי, הי וואזנט אין א באדי, משה רבינו לא מעט, נישט קיין חילוק, אבער וואס אין די וואנט וואס איז קעיר ווען איז נישט איינער וואס האט געלעבט אין א גוף, גראדע האט ער געלעבט אין א גוף, ווייל אזוי לעבן מענטשן,

אז אין א מקום איתי מיינט מקום עיון. די מאחורי פון סיני זענען משלים פאר ענינים פון מחשבה. פארשטייט? ער זאגט אויך ס'געווען, איך זאג נישט אז ס'נישט געווען, באט דעטס נאט וואטס אימפארטענט.
ס'געווען אזא פלאץ און אלעס, אבער יעצט וואס איז וויכטיג איז נישט דאס. רייט? סיני, רבותי, רבותי, רבותי. רבותי, סאו, סאו, ענד דערפאר, איי האב טו פיניש, האב טו פיניש דיס. דערפאר, אלל די פיפל דעט קאם ענד מעיק מופסים, אלל די פיפל דעט קאם ענד מעיק מופסים, אלל אוו דעם אר וואט? טרייאינג טו פלעי וויט טינגס דעט יו קען סי, מה שאין כן אונזער קארט, אונז גלייבן אין משה רבינו איז נישט ווייל ס'איז אמאל געווען א הר סיני מיט א גרויסע שוהל, ס'איז ווייל הר סיני איז ווייזט, אדער ס'איז קען זיין דעמאלטס האבן די אידן משיג געווען דעמאלטס די ערשטע מאל, באט אונז זענען עס משיג יעדן טאג, אדער אונז דארפן, אונז דארפן טרייען צו פארשטיין מעמד הר סיני, אזוי ווי די זאך איז, אין אנדערע ווערטער, דער גאט וואס מען האט געזען במעמד הר סיני, איז דער גאט וואס מען זעט ווען מען טראכט אריין אין פארשידענע הוכחות אדער אין פארשידענע ענינים וואס מען פארשטייט דעטס וואט מעמד הר סיני איז און דעטס די גאד דעט טעלס אס די תורה אויף משה רבינו. דאס מיינט לעולם ווייל לעולם מיינט אז ס'איז נישט קיין זאך וואס איינמאל געשען, ס'געשעט כסדר אדער ס'געשעט קיינמאל נישט, ס'איז א זאך וואס איז, ס'איז אלעמאל אזוי, אזוי ווי גשמיות וואס איז נישט, רייט, נישט א הבטחה אז ס'גייט זיין לעולם, א סארט אוו טינג וואס איז אייביג, פארשטייסט? זייער גוט, שכוח.